Call on Adam Price to move amendment four tabled in name Rhun ap Iorwerth. Adam.
Diolch, Dirprwy Lywydd, ac ga i ddweud ar y dechrau, trwy ymateb i'r Ysgrifennydd Cabinet, dwi yn Dwi yn dymuno'n yn yn dda iddo fe yy gynta gwireddu gyda gwireddu amcanion clodwiw y strategaeth yma. Dwi ddim am eiliad a dweud y gwir yn ame' i ddiffiantrwydd e a'i a'i a'i gymitment personol yym i yy i'r dasg hynny. Yym beth lle ma' 'na yy anib- yy yym Yy, anghytuno gyda ni, wrth gwrs, y- yw y gradde y- y gallwn ni ddisgwyl i'r strategaeth yma gael ei wireddu. O- oherwydd, un peth sydd yn wir, yndyfe, y- os y'n ni'n edrych nawr y- y- dros hanes y- y- y Cymoedd yn mynd nôl i'r y- tridegau y ganrif ddwetha, Mae wedi bod yn frith o strategaethau clodwiw, a dweud y gwir. A, a bron, ym, bron ym mhob cenedlaeth, dyn ni wedi gweld uh, gosodiad uh, polisi uh, gan uh, y Llywodraeth ar y pryd sydd yn ceisio uh, wneud yn iawn uh, am uh, diffygion uh, yr, uh, y blynyddoedd cynt. Um, yn yw, allwch chi fynd nôl i, i uh, ddechrau, a dweud y gwir, uh, um, polisi rhanbarthol Yn y tridegau, wrth gwrs, yn, yn y chwalfa, a, a llyfr uh, Hilary Markman, South Wales Needs a Plan, mae dal yn wir, yn fe, dyna tragedy. Um, a, a, a dwi yn gobeithio mai dyma fydd y cynllun fydd yn uh, uh, uh, uh, troi'r cornel i'r cymunedau i ni uh, yn cynrychioli. Ond ond yy os 'yn ni'n edrych nôl dros amser wrth gwrs y patrwm 'dyn ni'n gweld ydi yym yy yy yy o yy ddyfynnu yn Sysneg yy Idris Davies the great dream and the swift disaster a ac yym yym ynny yw t- t- dwi yy ynny yw wrth gwrs 'yn ni'n gwbod yy am gynllun yy yr yy Llywodreth Ceidwadol diwedd yr wythdege y ddau yy fenter y cymoedd y valleys initiatives yym Ond hyd yn oed yn, yn, er, ers datganoli, um, yn yw, mi oedd y gynllun um, yr un mor glosi wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Llafur Cymru 20 mlynedd yn ôl. Um, Turning Heads, a Strategy for the Heads of the Valleys 2020. Geiriau da. Syniadau da, rai ohonyn nhw yn debyg, a dweud y gwir, i'r rhai o'r syniadau sy yn y cynllun yma, yn lle yym cynll- yn lle parc tirwedd ar gyfer y cymoedd, yy parc ranbarthol yy yy ar gyfer y y y cymoedd. Mae rhaid gofyn cwestiwn, pam I ni bob rhyw deg, pymtheg, ugain mlynedd yn gorfod cael strategaeth newydd, gorfod cael tasglu newydd neu beth bynnag i ni'n galw fe, oherwydd bod polisi wedi methu fynd i'r afael gyda problemau dwfn strwythurol y Cymoedd. Ac Dwi'n deall y pwynt, wrth gwrs, a wrth gwrs dwi'n cytuno gyda Ysgrifennydd Cabinet, sneb eisiau cwango, yndyfe? Ond tragedi y cymoedd yw, a mi ydyn ni'n sôn wrth gwrs am, am ranbarth sydd yn cynnwys poblogaeth o ryw 700 i uh, 700 a hanner o filoedd o bobl. Ond does, does na ddim siap se, uh, strwythurol, stry, sefydliadol wedi bod iddo fe. Does na ddim endid ranbarthol o ran llywodraethiant wedi medru fynd i'r afael gyda'r problemau'r ardal 'na. Mae'n debyg iawn, a dweud y gwir, i ardal y Ruhr yn yr Almaen, sy'n ardal faith iawn, llawer mwy, a dweud y gwir, miliynau o bobl, ond sydd hefyd wedi methu cael undod a chysondeb o ran polisi oherwydd Mae yna ryw 53, a dweud y gwir, o awdurdodau lleol yn yr ardal yna. Be, me, be maen nhw wedi wneud yn yr ŵr, wrth gwrs, ydy ar droad y mileniwm yn y, y flwyddyn 2000, fe wnaethon nhw creu corff datblygu economedd ar gyfer yr ŵr am y tro cyntaf, a mae'n dal mewn bodolaeth heddiw. A dwi'n credu mai dyna un o'r resymau pam fod yr ŵr wedi medru troi'r cornel, yw bod gyda nhw corff Corff gyda llaw, sydd yn atebol yn ddemocrataidd, nid yn gwangom, mae'n atebol i'r 53 o ddinasoedd ac o drefi o fewn y ranbarth. Ond mae wedi medru siapio a, a, a nid yn unig llunio strategaeth, ond wneud yn siŵr bod e wedi cael ei wireddu. A dyna fy ngofid i, a dweud y gwir, um, bod ni hefyd yn mynd i gael yr un trafodaeth mewn deg i bymtheg mlynedd eto, strategaeth dda ond heb gael ei wireddu oherwydd doedd y cyfrwng ddim yno ar gyfer sicrhau hynny.